San Marcos capítulo cuatro. Jesús oñepyrũ oporombo'e jevy yguasu rembe'ýpe, ha hetágui umi oñembyatýva Jesús jerére, ojupi ha'e ha oguapy peteĩ kanóape, ha opavave opyta pe yrembe'ýpe. Upe guive ha'e oñe'ẽ chupekuéra heta mba'ére ha oipuru ñe'ẽmbojoja omyesakã hag̃ua chupekuérape ha'e he'iséva. Oporombo'évo, He'i ichupekuéra. Pehendu kóva, peteĩ jevy, oĩ va'ekue peteĩ osẽva oñemitỹ hag̃ua, ha omosarambívo pe oñotyséva ra'ỹi, oĩ ho'áva umi ojeguataha rupi ha ou guyrakuéra ha ho'upa, oĩ avei ho'áva itatýpe, yvy ipokãháme. Umíva voi heñói, ipererĩgui pe yvy. Kuarahy ojopévo katu ohapypa. Ha ndahapopypykúgui ipirupa. Oĩ avei ho'áva ñuatĩndýpe, ha umi ñana okakuaávo ojaho'ipa ha ojuka. Oĩ katu avei ho'áva yvy iporãháme, ha upépe hi'a heta. Oĩ hi'áva tréinta, oĩ hi'áva sesénta ha oĩ hi'áva sién. Upéi he'i Jesús. Ohendúvake tojapysaka porã. Upéi Jesús opytávo ha'eño umi oĩva ijypýpe umi doce apóstol ndive, oporandu mba'épa he'ise upe ñe'ẽ mbojoja, he'i chupekuéra. Tupã niko oikuaaka peẽmente umi mba'e ñemimby Tupã sãimbyhy rehegua. Chupekuéra katu nahániri, oma'ẽvérõ jepe ani hag̃ua ohecha. ha ohenduvérõ jepe ani hag̃ua oike iñakãme, ha ojevy Tupã gotyo, ha ha'e oheja rei chupe kuéra hembiapo vaikue. Ha he'i chupe kuéra. Nahesakái piko peẽme ko ñe'ẽ mbojoja? Aipórõ piko mba'éicha hesakáta peẽme umi ambue? Pe oñemitỹva hína pe omyerakuãva upe ñe'ẽ. Oĩ ojoguáva pe mba'e ra'ỹi ho'a va'ekue tapépe, ohendu upe ñe'ẽ ha ou Satanás oipe'a ipy'apýgui. Oĩ ojoguáva upe ho'a va'ekue itatýpe, ohendu upe ñe'ẽ ha vy'apópe oguerog̃uahẽ ha ndahapopypykúigue, ndopyta hatãi. Upévare, oiko asy térã ojejopy vai ramo oguerovia haguére pe ñe'ẽ pya'e oji'i chugui. Umi ojoguáva mba'e ra'ỹi oñeñotỹva ñuatĩndýpe, umíva hína umi ohendúva pe ñe'ẽ. Ha'ekuéra katu ojepy'apy umi mba'e yvy arigua rehente voi, ha mba'eeta rerekose ombotavyete chupekuéra. Ko'ã mba'e ojaho'i ha ojuka pe ñe'ẽ, ha upévagui ndaikatúi hi'a. Umi oñeñotỹva yvy porãme katu ojogua umi ohendúva pe ñe'ẽ ha oikuaa porã mba'épa he'ise. Upéi hi'a porã. ha oĩ hi'áva treinta, oĩ hi'áva sesenta ha oĩ hi'áva cien peteĩgui. He'i avei chupekuéra. Ojererúnga'u piko peteĩ ma'erendy oñemoĩ hag̃ua mba'yroguýpe térã tupaguýpe? Nahániri. Peteĩ ma'erendy oñemoĩ yvate oporohesape hag̃ua. Upéicha avei ndaipóri okañýva ojehecha'ỹva'erã ha oñemíva ojeikuaa'ỹva'erã, ijapysáva tohendu. He'i avei chupekuéra. Pehendúke ko ha'éva. Peẽ pejapoháicha pende rapisáre, Tupã ojapóta pende rehe ha ombojo'avéne. Pe oguerekóvape niko Tupã ome'ẽvéta. Pe oguereko'ỹvagui katu, upe michĩmi oguerekóva jepe, oipe'áta. Jesús he'i avei. Tupã sãmbyhy ndive ojehu, ojehuháicha kuimba'e oñemitỹva'ekue ndive. Ha'e okérõ térã ipáype, pyhare térã arakue, pe mba'e ra'ỹi heñói ha okakuaa, ha'e oikuaa'ỹre mba'éichapa. Pe yvy niko ijehegui voi oguenohẽ raẽ hakã, ha upéi hi'a. Ha umíva hi'ajúvo ombyaty, og̃uahẽmagui mono'õha ára. He'i avei Jesús. Mba'épepa ojogua Tupã sãmbyhy? Mba'érepa ñambojojáta? Ojogua mostása ra'ỹi oñeñotỹva, Mostása ra'ỹigui michĩvéva niko ndaipóri. Oñeñotỹvo katu okakuaave opa mba'e kokuépe opu'ãvagui, ha guyrakuéra jepe ou ojaitypo umi hakãre. Upéicha Jesús omombe'úva chupekuéra heta ñe'ẽ mbojoja ko'ãichagua rupi ikatu hag̃ua oike ñakãmekuéra. Ha mba'eve nde'íri chupekuéra ñe'ẽ mbojoja oiporo'ỹre, hemimbo'ekuérape katu omyesakã opa mba'e upe rire. Ka'arúma ramo upe árape, Jesús he'i hemimbo'e kuérape. Jahasa yguasu mboypýri. Ha omondo rire opavavépe, hemimbo'e kuéra ogueraha Jesúspe upe kanoa oĩháme. Oĩ ave ambue kanoa kuéra omoirũva chupe kuéra. Ha peichaháguinte oñepyrũ oipeju yvytu neratãva, Ha pe y pochy ho'a pe kanóa ári ha omyenyhẽ ýgui. Jesús katu oke hína upe kanóa ruguáipe iñakãngyta ári, omombáy ha he'i chupe hikuái. Mbo'ehára, nderehechakuaái piko ja'yguy ha. Jesús opu'ã, oje'o pe yvýtúpe ha he'i pe yguasúpe. Ekirirĩ, epyta remy'ỹre. Ha opi pe yvytu ha oguapy pe y. Upéi Jesús he'i hemimbo'ekuérape: “Mba'ére piko peñemondýi? Ne'ĩra gueteri piko pejerovia?” Ha'ekuéra katu okyhyjeterei ha oporandu joa ojupe. “Máva piko kóva, yvytu ha yguasu jepe iñe'ẽrendu chupe?”